Ndo livhuwa vhukuma! Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kha tshifhinga tshine kilima ya khou shanduka nga u ṱavhanya, ndi zwa ndeme u dzhia tsheo dzo ḓitikaho nga vhuṱanzi ha saintsi. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa yo ganḓiswaho kha Earth System Science Data. Vhorasaintsi vha ri mufhiso wa ḽifhasi wo gonya nga digirii nthihi khoma raru sumbe nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili ṱhanu. Hu khou anganyelwa uri mufhiso u ṱuṱuwedzwaho nga zwiito zwa vhathu u ḓo gonya u swika kha digirii nthihi khoma ṱhanu nga ṅwaha wa gidi mbili furaru, tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Leeds. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri vhupo ha dzithavhani vhu vhulunga khaboni nnzhi mavuni u fhira zwe zwa vha zwo vhigwa tshifhinga tsho fhelaho,

Ṅwedzi wa Fulwi u vha wo sedza mutakalo wa muhumbulo wa vhanna. Vhunzhi ha vhanna vha ḓifhirisa shangoni vha songo amba thaidzo dzavho na vhaṅwe vhathu. Mushumelavhapo u bva kha tshiimiswa tsha Light Care Institute, Vho Thomani Gomba, vha ri tshiimiswa tshavho tshi vha na madzulo a u thusa vhanna. Kha ri pfe vha tshi ṱalutshedza.
Okay ro sedza mental health ya ya vhanna nga maanḓa ro sedza khamusi honoyu ṅwedzi wa June une wo to sedzesa nga maanḓa kha mental health ya vhanna vha ḓo zwi humbula uri vhanna ndi vhathu vhane vha vha uri vho aluwa vha tshi khou ṱalutshedziwa upfhi munna ha lili munna ndi uri u tea u swika hune a habara feeling ndi uri dzi pain ndi uri zwi amba uri musi munna a tshi khou ṱangana na na vhuṱungu ha tei u amba zwino Musi ro sedza nga maanḓa heyi ishu ya mental health kha vhana ndi ishu ine ri khou ṱuṱuwedza vhana uri vhathu muthu ha tei u fa a sa khou amba muthu kha ambe heḽi fhungo ḽa uri men don't cry men don't talk men ndi hafho hune ri khou wana uri ri sedza dzi ri tshi sedza dzi mbalombalo ri khou wana uri Vhanna vhanzhi ndi vhone vhane vha vha uri vha vha khou ḓi swika hune vha dzhia ḽiga ḽa u ḓi vhulaya kana u ḓi haṱula vhutshilo nga nṱhani ha uri vha swika hune a vha ḓi vhudza uri ha vhone a vha ambi zwino u amba ndi tshiṅwe tshi ḽiga ḽa u thoma ḽine vhanna vha tea u ḽi dzhiela nṱha kho ḓi wana vha khou tea uri vha wane thuso vhanna vha tea u bva kha uku kuhumbulele kwa uri hai nṋe thi ambi ndi uri hai ndi uri muthu wa munna u tea u tea u khwaṱha ndi hafho hune ra wana hu na mabulayo tshiṅwe tshifhinga vha tshi wana uri ngori munna ha ngo swika hune a ṱhaṱhuvhiwa kana u swika hune a thusalea kha uri a kone u ḓivha na zwa uri musi o ṱangana na dennde tanda kana o ṱangana na nyimele i konḓaho u tea uri a ite mini. ngauri ho ho ho no fhaṱea kuhumbulele koku ko ri sa munna u tea uri o ṱangana na mathada a imele mathada sa munna ndi hafho hune ra wana uri vhanna vhanzhi vha na mathada zwino sa tshiimiswa tsha light care institute ndi hafho hune ra ri khou thusa vhanna uri munna a kha ḓi gudise u amba munna a kha ḓi gudise u ḓi wana a tshi khou humbela thuso munna ri songo vha na vhanna vhane vha vhori vha vha dzula vha sa ambi ngori ndi ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwihulu zwine zwa khou itisa uri vha wane vhanna vha khou ṱangana na na dzi problem kana vha khou swika hune vha ḓi dzhia vhutshilo kana vha ḓi haṱula vhutshilo. Zwino sa tshiimiswa tsha light care institute ndi hafho hune ravha ri kho thusa vhanna ri vha na madzulo every month kana on a quarterly basis hune ra vha ri khou thusa vhanna. kha uri vhanna vha thusalee, vha ambe, vha vha ḓivhe uri musi vho ṱangana na nyimele i konḓaho vha ite mini.
A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A.